И бер нәрсәгә дә куймаганнар, а то пешкоммы, барып автобустамы, газельмы кирәк. Хәзергеләргә шулай кирәк. Менә бит 50 ба- 50 алан булган мәктәпне яба- япканнар да куйганнар. Япканнар, потому что кем дә безнең өчен не заступился, юк иде шундый. Ну, кеше. Нисада егер- әле 30 идеме калдырганнар. Вот, э, нидә дә ничек аты.

Ул әтеләй ди поселка. И вот безнең авыл инешнең теге ягы э, мин 60-нчы елларда, 50-нче елларда алар кушыла булган даже Мочкозер белән почти вот шулай. Шундый көп население булган. Ә сезне менә бу урам Семипалата дип атала. Бу, да. Уйнагалай. Семипалатыймы?
Сем, от сем палат, может, җиде генә ызба булгандыр. Шулай.
Вот чын историясы кая да язмаган. Вот семипалатый теле.
Бар анда чистый татар телендә чокура теле иде урау. Кебек. Хәзер инде андый сүзләр бездә әзәйде инде. Сөйлиләр үзгәрәк телдә инде. Безнең бабакайлар уже ни чистый рак татар телендә сүләгәннәр. Ә вот постепенно безнең урыс сүзләре кеби кушыла бара, мукшы сүзләре дә бар. Безнең телебез ни инде?
Каждый авылда үзенчәрәк сөйлиләр.
Ничек бу музей возник? То что мин мәктәптә эшләгән дук инде, җыя башлаган идем терле экспонатлар укучылар белән. Укучылар да китерде, авылдашлар да. 2003 нче елны инде директорыбыз, директор школы, ул бирде бер бүлмә, кечкенә генә, и кечкенәк кенә музей возник. Ә 12 нче елны безнең мәктәпне яптылар, Аннан мин... Ничә, ничә алан калды? Бар иде 12 Бар иде.
Бер 50 О, бу зур мәктәп иде. 50 Әле инде япмыйлар андыйларын да. Яптылар инде күптән, 12 елны. И э, мин йөредем руководствога, чтобы шунда кечкенә кенә музей хотя бы э, безнең Культураны сохранить. Без Думенка районында бер генә татар авылы, Ломат авылы. Шуңа күрә мин тырышам культурабызны да сакларга инде шул әйберләрне, борынгы әйберләрне сакларга. Хәзер ничек вот Яшь поколение керә дә музейга, алар белмиләр, нинди бу предмет, нигә ул кирәк, леген белмиләр. Вот теге музеемда бар иде примус, мин күрсәтә идем. Вот бу газовая плита, алар шаккатып карап торалар, ничек бу газовая плита булсын, шуның дике примус. Ә вот җәен халык шунарда аш пешергәннәр, керосин салып. Все это вот история. Әдәгез бер Төрле предметларны кызыклырак да бар. предметларны безгә күрсәтегез. Да, вот, бу это май атлагыч савыт. Шунарда май атлаганнар, вон аның ручкасы бар. Эсте ябыла торган булган. Вот. Э, Сепаратор кебек.
Әйләндереп, Ни, әйләндереп, әйләндерә әйләндереп. дә, да. ни.

Резали по дереву бер теше дә сынмаган була әтергә берсе сынмаган. Берсе генә. Бездә бар шундый станок әтием. Бу кизак суга торган әйбергә ошашлы. Кизак суга торганнар киңрәк булган. Безгә вот шундый как бы достался.

Тагын нәрсә күрсәтәм. Тагын вот шундый комган бар. Борынгы бу джиз комганы. Да, да, төсеннән күренә. Бу борынгы комган. Тагын вот шундый кәрҗиннәр, кәрҗин. Моны инде минемчә тагып йөрегәннәр эшкә, эшкә баручылар, э, кырда эшләүчеләр. Ни өчен ул шундый ябыла торган?

Әйләндереп и монда ни педале. Педале. Педаль белән басып әйләндерәбез бу, бу якта педале. Вот шулай басып. Ничектер более усовершенствованный. Татарчада прялкамы?
Менә каба нидер. Каба.
Вот шул каба как раз вот утырып йонерли торган. Бу бөтен шул станок инде шул каба. Юк, юк. Бу вот айрым, бусы айрым.

Ну, болар инде байлар, купецлар, кибетчеләр кулланганнар. Лау магазиннары булганны, лаукалы, безнеңчә лаука әтелә. Элек элке лаукалар, Төрле. зданиеләр калмаганмы? Юк, андый нәрсә. Сүткәннәрме? Калмады, калмады. Сезнең исегез, исегездә бармы? Юк, уже Или юк. Уже юкмы? Мин как бы яшерәк булам. Для этого. Ну, э, то, что вот картлар сүләвенчә, э, ничек килә булганнар, э, магазин булган, тирмән лавкасы булган, тирмән янында. Тирмән белән. Тирмән дә булган, тирмән янында лавкалар. Оны оны үлчәгәннәр, оннар үлчәгәннәр төрлесен, группасын да, барын да үлчәгәннәр. Тагын вот шул предметны инде белә торгансыз. Беләк. Калак.
Калак.

Угольләр качан уже суына, суына, все, и дальше утюклый алмыйсың. Хәзер вот современный кешеләргә тоже ланнарга күрсәтәм дә, шаккаталар, мәтәм, мә, тотып багыз, удобнымы мондый утюг белән утюгларга.
Вот шахтер лампасы, шахтерлар да булган авылда.
Авылда булмаганда инде каяндыр бирделәр миңа шул лампаны.

Кованный әйберләр ясаганнар. И вот анда әз генә күренә, мастерлар нинди булса да рисунок, үз рисуногын калдыра булганнар. Да укып буламы моны? Укырга теге ул менә узор кебек. Узормы? Узор. Вот шундый сәнәтләр. Аннан вот күрәсез,

Ул мукшылар ясадылар микән? Или үзе алып Инде әтәлмим. Безнең бит авылда базар булган әлдә. И терле яктан урыс мукшы безнең авылга базарга йөрегәннәр. Вот монда ерак тигел перекресток, анда инеш янында Сыңаркана тәтелә булган. Урамыбыз бер яклы гына, ул Сыңаркана тәтелә. Шул Сыңарканатка терле яктан мукшылар йөри булганнар. Алар винекләр дә китерә булганнар, капусталарын, кыярларын. Татарларга сата булганнар и кем анда кызау үргән, кем карҗин үргән, барысын да вот умельцы что умели, алар үз куллары белән ясаган әйберләрне сата булганнар. И вот шундый чабаталар. Чабаталар элки терле булган. Например, в распутицу качан инде яз башы җитә, бәлчекләр җитә, бире колодкалар куя булганнар.

Ә хәзер киләләр машинада. Машиналарда алып китәләр Саранскига, Чамсинкага. А, шундый тәм, тәмле суымы? Да, суыбыз тәмле.
Бәркис чишмәсе как раз безгә бик якын. Хәзер ул мондый не выглядит, ә без аны быелмы, теге елны ясадык по-другому. Халыктан акча җыйдык и аны куйдык

Бәркиз, исеме бик кызык. Бәркиз ул ни, торган семья, Бәркизлар семьясы, ул инде Чишмәгә иң якын торган семья, и вот, например, кая барасың, Бәркиз кизләвенә барам, как бы Бәркизләр рядом, ну алар инде аны карап та торганнардыр, шул.

Халык. Киемнәр бик, киемнәр бик күп. Бу бәйрәм киемнәре булар һәммәсе дә. Да, выступать китә иделәр шул киемнәрдән, кызлар йөрли иделәр. Вот шул инде похоже татарскийга. Болар инде бик борынгы тегелләр. Современный раклар. Ну, монда инде иске образецларга карап ясаганнардыр. Да, наверное, вот шунсы. Моны миңа тоже бүләк иттеләр э, коллегаларым, качан килделәр биде экскурсиягә. Әнәк монда берсе шәл дигән, берсе басма. Мин инде урысча да язам, татарча да. Басма ул как бы татарча. А, басма ул теге рисунклы.

Бу калфак хәтеле. Калфак. О, сездә калфак булганмы? Калфак ди бәтеле.
Ул не этот чун ди.
А, шундыймы? Да, бик матур. Искедән калганмы? Юк, бу современный. Современный. Мин Казаннан үзем китергән идем. Ә мондый калфаклар вот анда бар. Алар тоже, конечно. А мужикларныкы ничек атала? Түбәтәй. Түбәтәй. Түбәтәй.
Кәпәч түгелме?
Кәпәч дип тә әтәләр. Кәпәч дип тә.
Вот калфак. Борынгырак инде. Вот бу чын ламатский инде. Зоры мие. Ә бу тешен мин алыштырдым, потому что мин юдым даны, ул испортить ителде. Я на вот бу современный не тегеп куйдым шулай, ә узоры чын. Борынгы. Бу салфа белән. Вот шкатулка. Вот борынгы шкатулка. Менә үзләре ясаганнар.

Болар бронгалары вот. Киле.
Киле ул шул үзе үзе не бу. А сабы. Казанда киле саб дип.
Бу сабан иртәнне чөй.
Скорее Казандан киле саб диләр. О, тагын бер инструментлар бар бит. Вот бу ни? Әти инде кирәк. Монда арыш икмәге пешерә булганнар.

Шәкәр алмас, алмасыннар дип. Вот борынгы кызау. Монардан да э, тоже асып йөргәннәр, наверное, беләчәгә асып. Ниндидер нишләргә була моны нәрсә белмим. Сатта була.
Ни дә булса сатап сата йөргәннәрдер. Бәлки вот шулай асып йөргәннәр. Ә каз утырта торган, алар мондый ук биек түгел, алар киңрәк тә шулай тарырак ясаган. Ну, тагын бер киле.
Да, тагын бер киле бусы үзгәрәк формалы. Да. Вот хәзер инде бездә бер ат та калмады. Вот атның тәгәрмәче дә ул да экспонатка әйләнә. Ә вот вот старинный предмет бик. Вот бу ламатча теләк күбәләк. Күбәләк. Шул ни белән әтием инде пользовать ителгәннәр. До войны да, наверное, после войны да, потому что халык ирләр калмаган, хатын-кыз да шунарда Су калаганнар, мин бәрәңге чәчкәннәр, чәчәргә, ерырга яраган, тартып иреткәннәр, алаша булмаганда. Берсе моннан тота, икенчесе алдыннан тарта. Бу атлар җигә торган тегел инде. Ну да, легкий ул, потому что шуннан әтелә дә күбәләк. Күбәләк әтелгән безнең ламатта. Камытлар.
Да, камыт. Дугасы.
А, бу камыт белән дуга, дуга. Камыт, ә тегесе дугасы. Бу безнең ветераннарыбыз.
Югарыда нинди ламат тазбалар булган?
Давайный.
Вот анда салам башлылар. Ул уртада сельсоветыбыз иде.

Исхак Галиуллович, укытучы булып та эшләдем. Войнага текеүләнгән булган. Эколяннан килмәгән, войнадан соң, бер елдан соң килгән. Хатыны иргә чыккан инде. Үзгә иргә чыккан. Ә ул пленга эләккән. Безнең урамда иде ул, Ата Кәлимулла Тимендяров. Ул срочный службада булган, войнада уже сержант.

И даже белмәгәннәр ди. Минем бабакай җиде яшьтән сукыр булган, аны муллага биргәннәр, суфи әткәннәр. Типа инде ни. Ул рәнгән Коръәнне наизусть. Качан муллаларны раскулачивать итеп барысын да затканнар, ул авылда йөрегән мулла. Палка белән беш авылны белә булган кем куя торганын. Үлек күмәргә кирәк, укырга кирәк. Группа инвалид, и килгәннәр ана да нәстәдер инде вроде типа раскулачивать иттеләр. Аны да раскулачить иттеләр. Вак инде. Раскулачивать итәлмәгәннәр, аныкы чүбе дә юк.
Безнең авылдан да Абдулла Кротов дигән бар иде, теге йырчы. Да ишеткәнем бар.
Өлкәй сөйли иде, Бабакай, кешеләр белән дөрес, Китайга җитә булган, чәй китерә булган, китереп сата булган. Монда Рузай в Карпово төш, тимер юл бар. Ә, алай авыл бай булган инде алайса.
Ну, авылда, как обычно, инде байларак, байраклар да булган. Ярлылар да булган. Ярлылар обязательно булган. Без, безлошадный, Кайсы... бескоровный. Эшли алмаган, байга җирен биргән. Ул әннә бурычланган, ул тагын да ярлыланган. Ә инде бай инде новород ярлыларны яллаган да эшләткән. Ну, әйтмәскә, чтобы инде бик бай булган инде кемдер. Берсенең вот лавкасы булган, берсенең нәстәр тирмәне булган, вот шулай торганнар, кемнең кузницасы булган. Ломатникылар, мужиклар коновалга йөргәннәр, барысы да коновал булганнар. Минем Айткай тоже йөри иде, вот нигә. Тамбовский область, Маршанский район, аныкы бер кусты инде. Ничә авыл аныкы, йөреп чыга. Даже айлап йөрегән авылларда. Кышын эш юктыр. Даже колхоз булган. Мин вот кечкенә идем. Уже не, кышын йөретли иде. Язын инде колхозда эш бар.

Ну аның ниндидер специальный нее справкасы бар иде, что он может анда. Ну справканы инде сельсовет бирәдер. Юк, сораса.
Кандыр сельсоветтан тегел алган справка.
Иначе милиция туктата да, если справкасы юк, син нәк себерлә иресен. Син уже ниндидер ни. Бомж кебек инде була инде. Официальный справкасы бар теге инде ул, как предприниматель кебек инде. Коновал бит ул ни сүздән ничек китә? Ул алашаны атны ега белгән. Хәзер совсем үзгәренчә егалар. Ә вот айткайлар ниндидер принцип аларныкы, арт аягын бәли, Арт таягын тарта, алаша утыра, утыра, утыра да егыла. И биртелми де.